Abusuafoɔ mekyea mo. Mɛsrɛ sɛ woba online a, hyɛ link no na ka kyerɛ obi sɛ obi aba. Nana Sangba Jafla Adehye Kronkron Abu Mahama, Nana Sangba Jafla, ne personal assistant, waba online. Nti hyɛ link no. mɛka kyerɛ obi sɛ maba woba nso a press share the link share the link and let's continue tie nnwom yi tie yes woba share woba like like na press live sign no Ka kyerɛ obi sɛ Nana Sangba Jafla personal assistant Abu Mahama Sampa Dehye Krɔnkrɔn Me Nana ne Nana Yelmɔ Daa Nana Yelmɔ Daa ɔne ne nua bɛma Sangba Jafla a wɔdi kan na ɛkyekyere Sampa. Wɔde hyi Krɔnkrɔn Nana Samuel Gyaflo a wɔtɔ so mmienu na Sampa hyɛ ne nsa a wɔrehwɛ. Ne personal assistant Abu Mahama, mepɛ sɛ me ne wo di nkɔmmɔ kakra bi ɛfa neɛ Nwonomahene ɛyɛ, Soma Ahenkuro Hene, Soma a wɔn din ankasa ankasa yɛ Nwonomɛ. Ɔhene no ɔreyɛ nneɛma bi, na mepɛ sɛ meka kyerɛ ne sɛ ɔpɛ asomdwoeɛ deɛ a, ɛndeɛ ɔnstay off. From sampa koraa to share link no na ka kyerɛ wɔ bi yes in the next three minutes yɛbɛ starte saa wɔba share link no press the love sign press it na kyɛ ma obi na obi nhunu yes meda mo ase make a comment let me know your presence. We'll be talking about a letter purporting to be coming from the Suma traditional area, directed to all cashew buyers and traders. That illegal letter. Letter bi a Suma nyonomefoɔ atwerɛ ɛde akɔma cashew dwadifoɔ. Ɛno nti na ɛnɛ anwummere yi Abu Mahama Sampa de hye kronkron Nana Sampa Jafla, me personal assistant, mepɛ sɛ me ne wodi nkɔmmɔ kakra ɛfa ho. Somahene, ɔwɔ saa nwonomahene, ɔwɔ saa tumi no. Ei, na ɛno no ɛbaa da bɛn? Yes. Ma obi nhunu, ka kyerɛ obi. Share the link. Saa bɔkɔɔ. Meda mo ase.

Meda mo ase, meda mo ase. Yɛ nana sangba jafla Lydia ɔsɛ ɔsi piaw Lydia meda ase. Nyame nhyira o. Yes. Sampa yɛ Nana Samba Jafla ne ne nuabaa Yelemo Dan bɛkyekyeree Sampa. Yɛ nananom na ɛkyekyere Sampa. Sampa yɛ yɛ dea. Ɛnti ne yɛ soma hene nwonomɛ. Yɛne mo ne hyeɛ, yɛne kuro a yɛbɔ hyeɛ yɛ koti. Ɛnti da bɛn na wo baeɛ a Wo bɛ send letter ẹ bẹ ka sẹ you are going to take a levy. Mo a mo wọ nana ho no mo nto ne fo. Na deɛ ɔwɔ yɛ no ẹ mmoa no. Yẹ da mo ase. Ẹnti mi nteki mo tam bebrebe no me ne mo bẹ hyɛ aseɛ saa pɛpɛɛpɛ. Ẹmrɛ asesa ampa.

Adeɛ a mepɛ sɛ me ne mo hwɛ lɛtɛ lɛtɛ a ɛyɛ nwonomɛ nwonomɛhene twerɛeɛ ɛno ɛna mepɛ sɛ me ne wo hwɛ saa lɛtɛ no ɛyɛ nwonomɛ nwonomɛ yi ɛyɛ kuro bi a ɛbɛn sampa na asase na wɔn te so no ɛnyɛ wɔn ɛna yɛne wɔn bɔ hyeɛ yɛne wɔn a ɛwɔ boundary ɛyɛ kuro a yɛfrɛ no koti wɔn ɛna yɛne wɔn wɔ boundary Nwonomɛfoɔ yi deɛ, n'ano yi ara na wɔbaeɛ bɛsesaa wɔn din bɛyɛɛ no soma. Na yɛ adeɛ nkye no yɛnkɔ ti a, yɛse wɔatwerɛ lɛtɛ, na mɛkan lɛtɛ no wɔ pɔtɔ kasa mu, mewie a masamarise no wɔ Twi mu ama moate. Ɔse payment of cashew levy towards the construction of University of Energy and Natural Resources Asoma Ahenkuro. Deɛ ɔpɛ sɛ ɔtwerɛ nyinaa ne sɛ Ɔno somaa ahenkurow hene no a ɛyɛ nwonomahene no de toɔ bi aba sɛ obi biara ntua bi na watumi asi University suapɔn wɔ hɔ. Ɔse, I'm directed by ɔde ne ho Doctor Afram Ampong Sek the Third, Ɔmanhene of Soma and the President of Soma Traditional Council to inform all cashew buyers in Soma Traditional Area that from twentieth Feb twelve February twenty twenty four every truck loaded of cashew transporting through the Soma traditional area will attract a levy of fifty Ghana cedis. Ne nsɛ na nsɛm no nyinaa ne sɛ nana Soma hene a ɛyɛ nwonoma hene ɛma wɔn retwerɛ lɛtɛ de ama obi biara a ɔde cashew dwumadie biara no sɛ Car biara a ɛbɛ load cashew de a ɛbɛfa soma kuro no mu biara no, wɔn gye no fifty Ghana cedis ansa na car no atwa mu akɔ. Na Nana wɔ saa tumi no a ɔtumi yɛ saa de no. Na moate bi da? Na obi akɔ load ne kookoo afiri sahwi. Nti ɔduru baabi ani a na baabi anifoɔ se wonam yɛ kurom nti no yɛse barrier. tua fifty Ghana, ɔfiri baabi a ne na ɔbɛduru Ɛboakwa a na Ɛboakwaboɔ nso asi bare a, tua fifty Ghana, ɔkɔduru Nkɔkɔɔ a na Nkɔkɔɔfoɔ nso asi bare a, tua fifty Ghana, ɔkɔduru Accra a na Accrafoɔ nso asi bare a, tua fifty Ghana. Moate bi da? Ɛnti Sumahene, meka akyerɛ wo ɛnnɛ anwummere yi sɛ, with immediate effect, Twerɛ saa lɛtɛ no a wo twerɛɛ na revoke no with immediate effect. Ɛnyɛ saa wo nkorɔfoɔ no si barrier na ɔmo bɔ musuo gye sika one cedi even one peso a ɛfiri yɛn nkorɔfoɔ no hɔ a ɛde asɛm bɛba. Car biara a ɛfiri Sampa ɛloadi from Sampa ɛrekɔ biara no soma ahenkuro hene wonni saa tumi no Sɛ woresi barrier sɛ woregye fifty Ghana afiri cashew trucks no a aloadi afiri Sampa rekɔ. Sɛ wopɛ sɛ wo taxe obi a, ɛnneɛ kɔ taxe warehouses no a ɛwɔ wo kurom hɔ no a wo ne wɔn reyɛ adwuma no, kɔ taxe wɔn na ka kyerɛ wɔn sɛ wo na kuro no yɛ wo dea, ne sɛn nti no wode tax reto wɔn so. Na cars a aloadi afiri Sampa na ɛrebɛtwam akɔ kaa kwan a ɛnyɛ wo na ade wo sika yɛeɛ, Na aban na ɛdi ne sika yɛɛ na bɛka sɛ wo si bare a na woagye fifty Ghana cedis afiri car biara hɔ ansa na atwa mu no a na wo pɛ sɛ wode basabasayɔ bɛba. Yɛbɛsrɛ wo mpanyinfoɔ a mo wɔ soma akonnwa ho da biara me ka kyerɛ mo sɛ mo nya papa no akasakyerɛ na mo ara mo nim sɛ saa akonnwa no a wɔte so no ɔnni akonnwa no ɛmfa nkɔ asase no a mo wɔ so no ɛnyɛ yɛne mo somafoɔ na na ɛwɔ yɛbɔ nhyeɛ o Yɛne wɔn a yɛwɔ traditional barrier ne Kotifoɔ. Nti wo bɛtena hɔ na yɛn yɛredi adwa na cars rebɛtwa mu, wo se sɛn? Mereba abɛsi barrier. Monnya kasakyerɛ nkyerɛ no. District Assembly no retase wɔn. District Assembly no regye levy. Soma ahenkuro nwonomahini wonni saa tumi no. Nti drivers a mowɔ. District no mu nyinaa modi mo dwa. Wo a wobɛ drive car atwa mu biara a wɔbɛsi barrier biara no, momfrɛ yɛn, yɛba abɛbubu barrier no. Me nɔma wɔ me Facebook page hɔ. Mofrɛ nɔma no a, yɛbɛba anaa momma wɔn a wɔwɔ Sampa Asonti, yɛba abɛbreki barrier no. Ɔne saa tumi no. Na hwan na ɛka kyerɛ no sɛ ɔwɔ saa tumi no? Enti, yɛmfa no sɛ. Ɛnnɛ, na sampafoɔ sei cars a atwam sampa bia no yɛsi barrier wate bi da papa yi agorɔ wɔ n'ani so paa obi ne ne nkasa nti all cashew buyers traders and exporters in the sampa traditional area we are entreating you to ignore that letter that fraudulent letter coming from purporting to be coming from the sumahini it should be ignored